A ni ku na ku masiku lamawani ma swi vona a minkosini ku rhandza ngopfu ku mbariwa swimbalo leswiya swa ntima as a maxaka or vanghana or vatirhikuloni loko ku heleketiwa munhu wo karhi loyi a nga hundza emisaveni ni ze ni endla contact tin'hweti timbirhi tinharhu leti nga hundza ni hlamusela hi mhaka ya mambalelo ya swimbalo leswiya swa ntima eminkosini, se ni lava ku nghena ka leyi a ni ku na liya mi kuma ku ku endliwa micato. ku endliwa tiphati ku endliwa ti-function to karhi a tikhamphanini kumbe vatirhikulobye va endla swilo swo karhi ivi va ku hayi tanani mi mbale swimbalo swa ntima laya vanhu va ka hina ku nga va ku nga ri xiyila laya ku va ku nga ri ku sacrifice swilo swo karhi hi ku vanhu van'wanyana va ta ku hayi lavaya mutini luya va hi rhambi entlangwini ku hi ta hi mbale swilo swa ntima va lava ku endla yini va lava ku ta ku hi ta hi ta tatisa swilo swa vona. kumbe hi ta hi ta tatisa swilo swa vona leswi vona va swi endlaka swo tatisa rifumo kumbe ku tatisa tidyondzo kumbe ku tatisa ma business yo karhi or ku tatisa yini swilo swa vona swi famba kahle a tikhamphanini no vanhu va ka hina laya vanhu lava va va va kha va endlela va va va endlela ku swilo swa vona swi ta kota ku nyoxa ku saseka la ku ri un'wana na un'wana loko va vulavula hi mhaka yo xava swimbalo swo karhi leswi mi nga ta ta mi swi mbarile hi ku swimbalo swa ntima swa xaveka swa kumeka. tindhawu to hambanahambana swi xaveka na hi nxavo wa le hansi ende xin'wana xa kona hi lexi loko hi va hi mbale swimbalo leswiya swa ntima laya mi kuma ku tindzisana ta buruku kumbe tindzisana ta xikete ku va ku mbariwe mihlovo yin'wanyana yo hambana na swilo leswiya ma ni twisisa vanhu va ka hina na mina yaloye ni nga ku vulavuleni na n'wina. na attenda ti-function to karhi na attenda micato yo karhi na ya tindhawini to karhi va ni rhamba va kutana i mbale swimbalo swa ntima ni ya ni mbale swimbalo swa ntima mara ni khe ni swi tiva va mbilwini ya mina ku laya ni yaku kona vanhu lavaya a va sacrifice kumbe a va lava ku tatisa swilo vo lava ku ta ku yini nkhuvo wa vona wu saseka loko mo languta na vanhu van'wanyana mi kuma ku lavawani i vanhu lava nga nyikiwa tinyiko to vona na vusiku loko va tlele kumbe vanhu lava tshungulaka vanhu mavabyi hi ku va va vona kumbe tin'anga to karhi mi ta va vona na vona va ya va mbarile swimbalo leswiya swa ntima because of what va va va kha va swi tiva mikwembu yi va yi va byerile xikwembu xi va xi va byerile moya wu va wu va byerile ku hayi le mi rhambiwaka kona a mi yi ku sacrifice-zeni ku ze va kutana mi mbale swimbalo leswiya swa ntima mi ya ku sasekiseni ka ntlangu luwa ka nkhuvo luwa ku nkhuvo wu kota wu kota ku saseka na loko mo languta vanhu va karhi na vafundhisi vo karhi ti-bishop-o to karhi tin'anga to karhi. va ya va swi mbarile swilo leswiya etimbilwini va va va kha va swi tiva ku hi ya sasekisa nkhuvo wa xaka ra hina nkhuvo wa munhu loyi hi kerekaka na yena nkhuvo wa mutirhikulobye ma twisisa se van'wanyana loko va jika hi tikhona va famba va swi vulavula va ku hayi hi va vonile va endle nkhuvo wo karhi va lava ku tatisa rifumo ra ka vona kumbe va lava ku tatisa vunghanga bya ka vona or vufundhisi bya ka vona swo fana na hina van'wanyana mi kuma ku hi vanhu lava nga kulela ku hi nga na maxaka ya tin'anga hi nga na maxaka ya vafundhisi loko va hi rhamba va kutana ni mba leswi mba swa hi va hi khe hi swi tiva ku laya a hi yi ku tatiseni ka swilo swa vona laya hi va hi va hi khe hi ya tatisa ntlangu luwa ku ntlangu kani wu kota ku saseka vanhu va ka hina se mi swi xiya mi swi langutisisa kahle na loko mi vulavula swilo leswiwani mi va mi ri vanhwini i twa munhu a ku hayi mina swimanimani i ni rhambini ku ti ni ta ni mbale swimbalo swa ntima ni nge attend ntirho wa yena hi ku la ku ta ku ni tatisa swilo swa yena kasi no munhu luya i lava i la ku ta ku ku va kahle na loko ma languta ti decoration ta kona mi kuma ku ri swilo swa ntima nyana ku na ku basela nyana ku na ti color color tin'wana i vi n'wina loko mi mbale leswiya swa ntima swi tlhela swi saseka ntlangu wu nyoxa a hi tshikeni leswiya swo hi famba hi pumba vanhu vuloyi vanhu va ka hina hi ku hi ta helela ku a madyele hi ta khomiwa .